Siamai, helo, helo. Oes unrhyw un yma? Croeso i'r Criw celf. Bore di llun, diolch am ymuno, mae'n ddiwrnod. Hyfryd ti fas, a chi ti fewn gyda fi. Fantastic. Right, o'n i'n meddwl wythnos yma ar y criw celf y bydden ni'n edrych ar sut i greu comics. So fel ych chi'n gwybod, dwi'n creu y comic yma, Comic Mellten, ac o'n i'n meddwl wythnos yma, byswn ni'n rannu rhai o cyfrinachau sut i greu comics wythnos yma. So, o'n i'n meddwl, so ni'n dechrau gyda un fyw heddi, lle byddwn ni'n gallu edrych ar un o gymeriadau comic Mellter, a wneud comic bach, neu cychwyn comic, allwch chi wedyn uh, mynd ati i orffen y comic uh, ar ben eich hun. So, pa gymeriad nawn ni ddewis? Wel, O'n i'n meddwl, beth am sialens? Dwi'n meddwl bod fi'n gallu rhoi sialens i chi i ddysgu sut i wneud llun o un o cymeriadau Comic Mellten, um, yr un mor dda a fi. Helo pawb, helo Mr Iconic, helo T Peel, sydd i chi. Um, yr un mor dda a fi, pa mor hir chi'n meddwl bod e'n cymryd? Wel, fi'n mynd i roi amserlen byr iawn. So fi'n mynd i roi pimp eiliad. What? Pimp eiliad? Ia. Yeah. Fi'n mynd i wneud llun o cymeriad, a wedyn ni fi eisiau chi amser i'ch hun yn neud y hefyd. So, chi fod pac gyda chi, a pensel neu pen neu rhywbeth. So, ni bwrw at, right. A dyma'r cymeriad. So, a swn i'n amser i fi, uh, amser i fi hun, gwneud y llun cyntaf. So, dyn ni'n mynd i fod yn gwneud llun o... Wel, gewch chi weld. So, a ddechrau nawr. Un, dau, tri, bedwar, pimp. Dyma ni, wps, un o cymeriadau Comet Mellten, sef Bloben! Right, so fysio chi cymryd 5 eiliad i wneud llun o bloben. So hawdd iawn, dych chi jyst yn wneud llun, whoop, fel la, un, dau, a gwyn. A da ydy bloben. Nawr, mae bloben yn gymeriad sy'n mewn mellten eitha lot. A os ydych chi moyn lliwio mewn bloben, mae bloben yn porffor. Gael ei ffindo pensel porffor, so dyna ni. Bloben yn porffor. Hawdd. So fi'n siw bod chi'n gallu... So fi'n siw bod chi'n gallu gwneud... Allech chi falle lliwio mewn hyd yn oed mewn... Pimp eiliad. Dyna fo, mae'n edrych yn cute. Wel, mae rhaid chi sy'n gwybod comic werth e, falle'n gwybod yr ateb. Um, so mae bloben, um, dwi'n gwneud llun o bloben bach fan hyn. Mm, os ydych chi'n mynd i llun o bloben yn edrych i'r ochr, jyst symudwch y cilchoedd tyn bas fel yna. Do, llun yn ei fod cute. Beth a'n gwneud bod ni bach cute? So, gwneud un bach fel yna.

Um, os ydych chi'n licio cael wythnos yn edrych ar anifeiliaid, os ydych chi'n anifeiliaid gwahanol, allwn ni wneud hynna, ond am nawr, da ni blofen yn edrych ar bwni bach ciwt. Nawr, pa sŵn ydyn ni'n neud pan ni'n gweld anifal bach ciwt fel y bwni yma? Neu, o, rhywbeth fel yna.

Mae blogger yn neud i cathod bach cute, neu mams a dads cute, neu ysgolion cute, neu unrhyw beth ydw'n i gwir, wel, bwyta nhw. Nom. Nom. Mae blogger yn bwyta popeth. Fala. A falle nhw'n neud. Nawr ni ddim yn un o darnau o bwni yn hedfan dros bob man, ond os ych chi moyn, ewch ati. So ni'n meddwl i arlunio, um, a basically pob stori bloben yn gorffen gyda bloben yn pwysa popeth, pwysa popeth. So dyma un stribed bach bloben, bloben yn dod ar hyd ffordd, a gweld arwydd angen cogydd. O, bloben yn darllen yr arwydd. Mewn a fe, ah, nom nom nom nom nom nom. popeth yn cael ei fwyta, a wedyn ni beth o'r arwydd yna. A mae pob stori bloben yn dweddu lan mewn ffordd tebyg. So, o'n i'n meddwl swn i'n gallu cael cyfle i ddechrau neu... A mae pob stori bloben yn dweddu lan mewn ffordd tebyg. So, o'n i'n meddwl swn i'n gallu cael cyfle i ddechrau wneud ein comics wythnos yn wythnos neu comics gyda'r wythnos yma i pobl sy'n ymuno. O'n i'n meddwl swn i'n dechrau gyda wneud comic bach. A felly, cymwch darn newydd o bapur a Na i ddangos chi yfory ffyrdd gwahanol o greu um, comic i chi tudalen comic, ond i ddechrau, ni'n gwneud yn hawdd, hawdd, hawdd, hawdd, hawdd. So just cymwch y papur a pren mesur, neu actually, pryd ydych chi'n mynd bol ar pren mesur, just pencil, a just newch llinell lawr y canol, ac ar y draws, fi'n neud lan o lluniau mewn boxes. Basically, dyna beth yw'r comic, lluniau mewn boxes. So mae dyn ni pedwar box i wneud stori bach am bloben. Nawr, dwi'n mynd i troi'r papur y ffordd hyn, ond fel arfer mae comics mae dda ffordd hyn, a pedwar y ffordd yma. Dwi'n gallu zoomio mas tipyn bach. Wp. Dyna ni, tipyn bach. Uh, yma, so, a chi'n gwneud 1, 2, 3, 4. Os ydych chi'n moyn gwneud eich comics eich hun, wel, newch nhw ar y ffurf yma, a wedyn chi'ch casglu nhw, a rhoi nhw gyd, gyda'i gilydd mewn i comic. So, dyn eisiau gwneud stori am bloben mewn pedwar ran. Na i ddechrau fe, allwch chi orffen y stori eich hun. So, i ddechrau, dyn ni angen teitl. Peth cyntaf yn comic ydy cyntaf yn comic ydy teitl. So, gael comic am bloben fyddwch chi'n gwneud heddi. Dyn ni angen sgwennu bloben, un o'r cymeriad. A dyn ni ddim eisiau just... Dyn ni ddim eisiau rhyw teitl fel hyn. Bloben. Bach, boring, nes eisiau fe'n fawr ac yn hwyl. So, beth am sgwennu fe'n blobi? So, So, ysgrifen fel hyn. Na i ddangos chi wedyn yn yr wythnos ysgrifen gwahanol, 3D, block writing a pethau fel yna dyn ni angen ei yn comics, ond am nawr, gen i sgwennu blobi. So, pob un llythyren fel hyn, yn fatha overlapio i gilydd. Yn gweld, a edrych yn tew a blobi. So, blob, Yna... Mm? Mm? Mm? Bloben. Mm. Mm. Bloben. Sdim amser gen i nawr, ond os ydych chi'n moyn llenwi hwnna mewn, lle pink yw'r ffordd at i wneud. Na i dwi'n gwneud un o'n nhw i chi gael gweld. Os ydych chi'n moyn wneud e, edrych hyd yn oed yn fwy blobi, pan ydych chi'n lliwio fe mewn, I ddechrau, newch, chi'n gwneud cilch bach fyna, a falle cilch bach fyna, just ar y top, a wedyn ni pan ych chi'n lliwio mewn, peth o mewn y cilch yna, ond gallwch chi weld ar y diwedd, mae'n edrych tyn bach fel fatha balŵn, fel bod yn sgleinio yna fe. Na ddim yn edrych lleill, allwch chi wneud. So, box cynta, a ni'n gwneud llun o bloben. So, chyddi ymarfer yn llun o bloben, a beth chi'n moyn i wneud, i fi, beth fi moyn i chi wneud, yw just bloben, a mae ar ei ffordd i rywle. Oce, okay? so bloben yn teithio ar hyd y llwybr, hapus, ar hyd y llwybr, i rywle. So mae bloben eisiau mynd i rywle. So beth am i chi roed arwydd tu ôl i bloben? Wel, bod ni gyd, achos dwi'n blofedd ddim yn siarad yn y stryd wedi yma, sy'n gwneud i'n haws eto i wneud straeon amdano fe, ond ni angen gwybod i le mae bobl yn mynd, felly dyna arwydd, jyst llun allan fel, fel cysgod chi. So, llenwch chi mewn ble mae bobl yn mynd, efe i'r siop, neu i'r traeth, neu i'r ysgol, McDonald's, stadiwm, y principality, rhywbeth ydych chi moyn, rhywbeth ar fyna. A peidiwch â phoeni, mae e'n cael gadael y tŷ. Dwi'm yn gwrando ar unrhyw un, beth bynnag. Falle newch bach o gwaith cefndir fan hyn. Falle, os ydych chi'n, os ydych chi'n dinas, allwch chi'n gwneud tai, pethau, os ydych chi'n coi fel hyn yn cefndir. Just chydig o gefndir, chi lliwio mewn os chi'n moyn. Right, so blobyn ar ei ffordd i rywle. Nesa, yr ail bocs, yr ail cam yn y stori, ni'n mynd i'r stori gyd mewn pedwar, yr ail bocs yw, dwi'n mynd i chi roed rhyw problem, rhywbeth sy'n stopio blofen mynd lle neu rhyw, neu gydi, neu unrhyw beth chi moyn sy'n stopio blofen mynd i'r lle mae eisiau mynd. So, meddyliwch chi, hmm, be fysa'n stopio rhywbeth falle i wneud gyda'r peth yma lle mae eisiau mynd? So, falle na i uh, roed fy un i, fi'n gwybod, mae Bloben eisiau mynd i America. Dyna lle mae Bloben yn mynd. USA. So mae Bloben ar ei ffordd. Fan hyn. Cofiwch, allwch chi wneud unrhyw beth chi moyn yn y bocs yma. Ond dwi jyst yn gwneud Bloben yn dod ar hyd y ffordd. A beth sy'n stopio fe? Ond, uh -oh, beth yw hwn? Wal mawr, wal mawr brics yn stopio bloben rhag dod. O o. A pwy sy wedi adlad fi wal? Wel, pwy arall, ond... hen. O. Ar lywydd ei hun. O, oh, na, Donald Trump. Gyda tei, falle, yn hwnna. O, mae Blaben methu mynd i'r man. O, oh, na! Felly, dyma ni dechreuad stori. O, oh, diolch yn fawr. Ti Peel, diolch yn fawr. Ti Peel, wedi America. Ond, o, oh, o, oh, mae methu mewn bach o wair fan hyn. Achos mae'n wal yn y... O, oh, o, oh, mae methu mewn bach o wair fan hyn. Achos mae'n wal yn y ffordd. Wel, Sut mae broblem? Beth bynnag i chi wedi rhoi fel y problem fan hyn, beth bynnag mae broblem eisiau mynd, bydd yr un peth neu tebyg yn y bocs yma, achos sut mae broblem yn, yn trio dod dros pob problem? Wel, ie, yeah, fel hyn.

Mae'n cael ei chwalu yn racks, bricks yn bob man, wrth i blofen bwyta pob dim. So mae blofen, mae blofen yn yn bwyta fe. So dyna ni, mae dyna ni cymeriad yn mynd i rhywle. Rhywbeth olaf yw beth sy'n digwydd ar ddiwedd y stori. So, pedwar step, a fel arfer, O, diolch Mr Gonig. Wild Trump yn cael ei adeiladu. Um, mae... Dyn ni angen trio gorffen ein stori ni, oce? Okay? Trio gorffen y stori. So, just gyda pedwar cam, falle rhyw fath o joc neu rhywbeth. Ni hyd yn oed roi continue a blob yn i fynd, falle bod e'n cyrraedd lle. So, dwi'n ni'n cael bloben fan hyn. Ww, yn yr awyr. Yna, o dan bloben, kind of, mae'n eitha fflat. A wedyn ni, beth sy'n digwydd? Loads o freichiau fan hyn. Pobl hapus. Yn gweiddi, Wre! Yay! Wahey! A falle arwydd mawr uwch ben yn dweud a croeso i Um, a bloben, falle ddim gwisgo'r her, cap. Yw arlywydd newydd, falle neu llun yn y cefndir o... Mae wedi cyrraedd America a fe yw'r arlywydd newydd. So dyna ni, stori comic bach mewn 1, 2, 3, 4 cam. Beth am i chi fynd ati eich hun i wneud, os ydych chi'n copio hwn, ffantastig, neu beth am wneud eich hun gyda bloben, eisiau mynd rhywle, dod dros problem, mae'n bwyta'r problem, ba! A wedyn problem, mae'n bwyta'r problem, ba! A wedyn ni, mae rhywbeth yn digwydd yn y diwedd, falle rhyw, rhyw joc, neu mae'n cyrraedd y lle, neu falle bod e heb llwyddo i ennill y problem, falle bod rhywbeth wath yn digwydd. A sy'n ni wrth y modd yn gweld eich comics, os ydych chi'n rhannu nhw rhywsut, ar social media neu ble bynnag, sy'n ni'n caru gweld nhw. A fory, dyn ni'n mynd i bwrw mlaen gyda mwy o um, techniques a tips ar sut i greu comics, a byddwn ni'n gwneud am weddill yr wythnos. Felly, diolch i chi gyd am ymuno, a na i weld chi fory. Felly, fel arfer, sgrin i ffwrdd, cael far bwrdd, na i weld chi fory. Hwyl!